Ara Robert, tant li xejn aktar. Jiena s-soltu xejn ma jikkonvinċini. Jiena raġel tal-Knisja, nemmen fil-ġustizzja, u meta nagħna se xirbu tqajn u kollega tiegħi. U l-istess twemmin tiegħi dak kollu li ġust u konvint illi dan il-proġett ġej mill-volontà tagħna. Lek fil-bord tan-Nepali biss jiena ħanati l-approvazzjoni tiegħi. Dan il-proġett irid isir. Laqqas hekk isir fil-ġurnata Sant Anton. Għad f'ħajtni ma ħassejtni qed inqarrab xi ħadd daqshekk. Nagħmel il-ħażen f'isem Alla. U dah wara li kont diġa ħlista ħafif wara l-konferenza li vvintaw il-kappillan u l-wili. U l-Għid Father. Jien ma nistax nifhem kif irnexxielkom tieħdu dan it-tender fejn hawn il-mexxejja kollha tad-dinja, ma nistax nifhimha. Xiex għandna nqas minn ħaddieħor aħna? Ġib bajro u karta u nagħmillek lista ma tispiċċa qatt. Aq tagħha naqa' Father u tidgħix. Jien ma nidgħix, ġew ġejjin.

Olanda dak fader Amsterdam dik ir-riħa ma nitfixkilha ma' xejn jiena, eh? Ara, ara, ejwa, tal-Ingliżi kemm idejquni l-Ingliżi, kemm idejquni ma' Taljani. Gross! George! George! George! Jaħas, mistier.

U tippanikjax. Inti b'liema lingwa titkellem? Ara l-ieħor bil-Malti, bil-Latin, u naf xi żewġ kelmiet passanżi bit-Taljan. Ii bilħaq, isma' għandi ċajta ħa ngħidilek, mela dak kien Inti taħseb li daħin ta' ċajt, Sur Kappillan. Ħammur insib il-Bobby, forsi nsolvi il-problema. X'affarijiet dawn! U jien ħammur nixbor il-platti ta' dak tal-Greċ għax dak għandhom ħabta. Malli jieklu jaqbdu l-platti u jfarkuhom mal-art. Taf li qatt ma dħalt ġewwa jien għandi kurżità kif jidher? Ara, dak pastizzi, hemm ħamu nixtiex pastizzi, ġiet ħaġa. X'pastizzi, ejja ħa naħdmu għax din li kien hemm mitba biss fit-tender xejn ma togħġobni. Ħaj ma daw id-defiċenti, ma nafx minn fejn qalgħu. Hej, kif nista' ngħinek ser? Pulizija, urżuni, e nixtieq inkellem il-Chief of Staff jekk mhux problema. Bħalissa din konferenza għax hawn il-mexxejja tal-Ewropa kollha. Mhumiex hawn. Trid terġa' tgħaddi? Le ta' nibqa' nistennek mhux problema. Se nċempillu biex ikun jaf bik. Nofrilek kafe? Le ta' grazzi. Nħodlok wieħed jien. Mal-pastizzjera, għasel jinżel. Inti, tiċċi wieħed. Jekk jogħġbok, imma ma jimpurtax tagħmillix ħalib għax dal-aħħar kull meta nuħu ħalib ta' trapp isu qas norqod billej, tiskanta.

Jgħinek min irid, jien ħan itlaqlek. Fader, mort ma nafx kemm il-sena seminarji, eh? Billi taqleb naqa mill-lingwa l-oħra. Jibda, jibda. Signori, grazie di essere qui. Grazzi tal-li ġejtu. Genius! Kemp jaf dan l-interpretu isni dil-vuċi nafha xi mkien. Tal-Belġu jmissu issa. Le problème avec leur DT, c'est qu'elle affecte toute l'Europe.

Qatt ma bsart li meta jkun hemm il-bidla fis-siegħa qed affettwa l-period. Rasi, qas qatt għandek li minn rasi. Jiena ngħid li dal-Belġjani għandhom ix-xjenza avvanzata eh? mhm. bil-fors. Tal-ġejja.

Aħna naħsbu li għandna ndawru tliet sigħat u mhux siegħa il-ħin. Bini, xi żbettajt? Tajjeb ukoll, eh? Tajjeb ukoll. Niġu biex inċaqalqu din ta' sija u nispiċċaw inċaqalqu tliet sija. Dal-Ġermaniżi min jifhmu Mike. Ġerweli, u bili jifhmu. Tatux kasi, għax naħseb it-salzent tela li għal rasi, naħseb. Naħseb jina misni u xista. U waqt li qed niekol indunajt kemm il-ħabib tiegħi jinvili jibqa' jaħżaq waħda wara l-oħra. Anzi, b'xi mod għamilniha u l-konferenza għaddiet b'wiċċ il-ġid. Gre, skużani ħalejtek tistenna. Ma jimpurtax ma kenniex appuntament, eh, daħlilna rapport u xtaqt li nitkellmu naqa' fuq jekk jogħġbok. Eh, ma rapport dwar xiex? Dwar tender fuq xi konferenza, għandi n-numru għaw jek trid. Eh, le, le, nista' nitilgħu fl-uffiċċju. Skużani tal-qed niskomodak ta'.

Allura boys, fiex wasanna, ħantellawh dal-arvlu jew? Oh, mhux qed tarah kappillan ġmielu ġej ix-xogħol jaħasrat jixkat la naqa' Ugo. Ħanejdlek sur kappillan ta' San Klement joħolmu għalli jkollhom arblu twil bħal da daqsna ta' Sant'Antni. Tajjeb, tajjeb, allura, meta ħajkun lest? Eh, fimni, l-Ugo ti tistaqsi għax dak il-format. Tajjeb. Ugo, meta ħajkun les? Naf, Sur Kappellan, naf li jindi best. Ma jena mux hekk. Għax Kappellan, għax ma tantx jisma' xi donnu ħadu Ara, tajja trid biex jifmek Ugo. Ah, Ugo! Meta sa jkun lest? Il-ġimgħa, il-ġimgħa nteħeżżebha. Il-sibt innexfuh u l-ħadd inwaħluh. Tajjeb, tajjeb, mela l-ħadd. Ma nagħmlux quddies ħalli jkollna ċans intellgħu l-arblu. X'ma tagħmilx quddies il-ħadd? Eh, int qed tiġġennen, x'affarijiet dawn! Ara, ħa jibda hu. Basta jkun irid jiġi miegħi, di hi tittaq tagħha li l-ħin kollu trid tikkuntrarjani. Il-Mulej irid jifhem illi l-ewwel irridu ntellgħu l-arblu u jekk hemm bżonn ma nagħmlux quddies. U n-nies se tgħidilhom, eh, li ġew għall-quddies għal xejn, u jekk isir jaf l-Isqof, jaf iħallilek lix-xagħal Isqof. Ma ngħidulhom xejn, ma ngħidulhom xejn ħalli jiġu. Jarawna ntellgħu l-arblu, jinġabru xebgħa nies, jiġu tal-gazzetti u hemmhekk, hemmhekk ta' kontrina mill-ewwel isiru jafu illi aħna għandna arblu itwal minn tagħhom. Issa billi qed tidgħi, Father Robert, Minn għalik ħa takwista xi punti, eh? Jien ma nidajx. Ifemni, punti mus se jkollok imma u għondu bżonnom il-punti. Kemm hu sventura. Għandi suspett li xi ħadd fetaħ il-kaxxa qabel il-ħin. Ma fetħwa kif fetħwa, dik mhux biss ġib biss ġil tkun biss. Malta qegħdin ħabib ta' kollox insibu kaptu. Ara, ċempel il-forensika ħieġi għawn jihdu naqa fingerprints. E, sur. E, Frederick, seħli Frederick, Frederick. Frederick, kem tamilli wahda l-lista ta' kull min jidħol fl-uffiċju jek joġbok? Mux li tant inkunu nisaw ta' e, jiena u l-prim. Eh, forsi driver, driver kultan. Eh, Komparazzjoni. Ara, eh, tajjeb, nistaw nibdew bik, mela kemm nħdu lek naqal fingerprint. Msamma nistgħu nħallu għall-aħħar lilek. Għall-aħħar. Aħjar. Eh, jiena mor fuq Fader Albert u tkellim ta' miegħu u assigurani illi la jkun hemm il-meeting tal-MEPA dwar il-kas tal-pipe i ħajaddilu with flying colors. Prosit, Fader, prosit. U kemm ġietna di? Xej, dik it-tajba. Kemm minn tajjeb, Father Robert, mawx ħax. Ej! Dak hekk ħajt! Eh! Ara ma jfettilek xi tkellmek qudiemi. Mawx ħax tajjeb bħalissa kon se ngħid, Father. Hmm. Insomma, li bdejna ngħidu huwa li ara il-fatt hawnhekk għandkom il-flus kollha tistgħu tiċċekkjaw l-affarijiet tagħkom. Ara, ejna mlupat li jifdal naqsmu issa Iktar paroli guys u inqas action tajjeb. Naħseb bil-kontra. U ejja sa hemm xi tabiba u dottor Lauri għaw li jmiss tal-bord u maġba kemmi kurrat, eh? Kurrat ta' naħseb. Kif tara l-flus tiġġennen? Ejja ħammurru, tlaqna boys, ejja! Nistaqbaw jien. Tista' tibqa' bil-van imma isruħek bla xogħol. Għax kelma mal-mara u t-tir minn Kastelja. Jiena xogħol jagħmiltu, ħaribqa'. Marru, ejja Ben! Grazzi, mulej. Frankajt li wahda l-lum. Fiex nista' naqdikom? Nixtieq unkellmu eh, l-Doktor Lawri. Importanza sikom dwar xiex? Affarijiet tal-meba jekk qed tifhimni. Ma nafx fejn hi. Però 50 ewro jaf niftakar. Ups, ftakart. Imxu l-kurutur u stennew fej dortu. Thank you, da. Kemm intu rajt int. Ftakar, eh, fil-memorja. Ejja, penny. Ċaw, mela ħi. Għal-attu. Ħanżira bħala. Tlaqna. One. Four. Wara one. Four. Umba titriq naqara xi sfortuna ta' tittim xi kwarta biex minn dor one tiġi għal dor tu, eh? Tu far nissom kitbu. Rajt, biex inkellmu d-doktor Lawri. Dwar xiex jekk ma jimportax. Affariet għal-meba. Jekk ma jimportax, hawnhekk kolejna grat. Plakk numru tnejn mhux wieħed. Dor numru tlieta. Kemm intarrajt int. Dr. Lauri ma nafx.

U intom jidhrilkom li jiena se naċċetta l-flus tagħkom biex naġevola xi permess tal-MEPA? Nidher dak it-tip jien? Skużana, ma anzi ma ammorru dem. Ammorru da sorry. Morru, morru, morru, ara jitilquli minn qudiemi, ara. Walza stikka ħadna bini. U waqqas kem xaħħamna nes on the way biex umbati sebba jadritta, eh? Ara, zommu ftit, zommu ftit, għax qed naħseb daqxejn. Dan ix-xar għandi il-berdej tar-raġel, rrid inħallas il-kors tat-tifla, kollox spejjeż ta' fint. Fhimtni. Jiddispjaċini ma m'għamilna xejn. Il-kors tat-tifla 2000 ewro waħdu dak. Fini. Morġib l-envelop tal-bobi. U teqaf l-ebda bib. All right? I gay straight. Issa qed nitkellmu. Kemm intu għarajt. Ġifri intom qed tgħiduli li kull bib talbukom il-flus. Ara vera pajis korrot li ngħixu fih ta'. Nispera mhux ħajamlu nek il-ġenna fadel. Hello. Fred! X'inhu niġu lura l-uffiċċju? Qed jieħdu l-finger prints. Rridu jibdu tagħna. Qed jaħsbu li xi ħadd babas il-kaxxa ta' tenders. Ġej fred. Għattilkom jien. Din ta' tenders il-ħabs ħad itfana. Sa se nagħmlu. Ej, ej, waqfin, ej. Tippanikjax, jiena biss għandi nippanikja għax int il-finger nails tiegħek mhux qegħdin hemm, jien babas tal-kaxxa, issa tinkweta xejn, inti mur u tihomlu jien ħa nara x'ħa nirranġa jiena. X'taħsbu? Pjan tajjeb? Ah, fimni, ma qas tidħol fih. Father, inżel hawn. Zara, qegħdin inħamru. Ejja fader inżel hawn ħa naqbdu neħilsu għax inkella ħa noqogħdu ndum wejja ħafna mod. Serjetà tħalli li ħamru. Inżel fader ejja! Ejja! X'affarijiet daw jien neħel miegħu da. Ari. Kella tkun hekk. Ġurnata tal. Ma ridajx. U dan sab it-triq għas-salvazzjoni, ħa joqgħod igerger naqra biex jasal id-dar. Ewwa, imma. Imma vera kont iffortunat għaliex inzertat għaddejja ġiljen minn hemm u qatatni sar-raħal. U għalhekk, bl-irwejjaħ li jaqduli l-ġurnata, b'xi mod kien irnexxielna nġibu l-barka Insomma, ħa nsib kelma oħra, l-approvazzjoni ta' żewġ membri minn tlieta li Ernest il-Pipe kien qabbadna biex inxaħmu fuq il-proġett tal-MEPA. Kien baqa' persuna oħra, dik li kellu jieħu ħsieb il-bini.

All right. All right. Stajt maħabbat xi miljun darba imma okej. Xi trid hi? Nista' nkemmek ftit, please. Jekk dwar xi reliġjon jiena nisranija u niġi għal ħabibi mill-bqija. Jaħlii! X'is? Ehm, le mhux fuq hekk, ehm, fuq permess tal-meba. Eh, ġewwa mhux hawn. Ġewwa. U jiena għad, għad forsi inħajrek tajna ftit u forsi wkoll inħallilek xi ħaġa żgħira. X'taħseb? Il-flus kemm tista' tagħmel affarijiet bil-flus. Imma meta mara tilħaq l-età tiegħi, il-flus Ma jibqgħux jagħmlu sens ħabib tiegħi. Skużani, ma rridx intik kedet, nerġa' nħu kollox lura. Kedda, il-qalb dik li tkun trid. Kedda tajba, ejja miegħi. X'inhu l-file number? FX, to,